nya nya dzɔ tso ƒe nyewo dada maria ɖe va nɔ kpando dukɔ me kpɔ eye tsã la efili hafi ŋba se be ele dzodzo le kpando dukɔ efili efi wòva ku ɖo hafi hafi wòdzo yi dziƒo nyateƒea. Ewɔe mi nɛ eh, sun and the moon eh, eh, Eclipse mi vai. Mhm. Dada ma ya fa fa vi le fi de. E fa avi. E e f- e fa vi le fi wo. Ta le gbɔgblɔ be aɖatsi dona Gele le fi. gele nya dada Maria ƒe ŋkume. Ŋkume le fi. Ŋkume me ya ƒe ŋkume.
Le fi. Si ke be fa avi amewo kpɔna Amewo kpɔ fisika. pɛpɛpɛ that night e win mi ne the Eclipse of Eclipse the of the sun. of the of the sun. Eh, the sun. Kpɔ le fi mi. Woafɔ ta. Mi ne nu naɖewo kpɔ le fi mi ɖe. Ale wo le gbɔ. afɔta ya nye me nya ɖeke tso ŋu. Me nya ɖeke tso ŋu. Me ma dɔ ya ɖe ke me nya be nya gblɔ la me nyo ne me. O o me fɔ ne ɖe ma ya wa afɔta o.
Ok. Ɛɛ.

Ɛɛ, na miva míaƒo nu tso numemea katã le fi na mi. Míaxɔ nutsotso tso nya nane ɖe sia ɖe si ke mile kpɔkpɔ le fi ya. Míaxɔ nutsotso tso ɖe sia ɖe ŋu na mi. Vɔvɔ meli o. Nya akpini news and tour elo. Nyawo akpini news and tour. Ɛɛ. Eya ta be groto ɖe azɔli le eme eto. Wònye walea ta di míaƒe divi me la, diviwo mevana o. Diviwo mevana kura koŋ o. Ha! ɖeɖe te na katã wo gake mí le edzi.
Agbenɔxɔe wɔ srɔ̃ ɛɛ matsɔ be mado yevu gbe viɖe le eh, no problem. wɔ wɔ srɔ̃ le
good town. Okay. Srɔ̃ i i i i izi town ta wokpɔe be ne yome kɔ Kristo subɔsubɔ kɔ va dua mɔ la. Okay. Míazu amewuduwe. Okay.
Ta ta ya wova di.
Vɔ la, hafi dzɔ dze atitsoga mɔzɔzɔ. Fourteen places. Places. Eh. Okay. Okay. Ele numeme ɖewo kpɔ mm. le grotoa me. Eh, hafi ne woava me dada Maria gãtɔe. Okay. Dada Maria ke wo megba. Ah ok. Wodda ɖi fiɛ eya nye groto gbã. Fiɛ nye groto gbã.
Mhm. Numeme vi akpɔ mi le rosre le ŋu la. Mhm. Mi dzi be na kplɔ mi na kplɔ mi to teƒe yawo zɔna atitsogamɔawo katã le.
That 14 stages. Míaƒo nutoawo me le Volta region yi Yahweh sponsor enuawo wɔ ɖe fiɛ. Ekele lolobitɔwoe sponsor ekemi nasusu be enyi ɖe atsɛ mitsɔ lo gbɔ sɔkɔ ɖe tɔwoe kpɔkpɔ hamɛawoe Yahweh wɔ wɔnawo wɔ ki. Agbagba dzedze. Míeyi dzi. Ɖeɖe te Mhm, srɔ̃. Ok, wọn asi. Woŋlɔ ɖe ɖe gbɔ. Very good. Elo bi ha me. Ya ye wɛ. Ok, mi ya kpa ewo ɖe.
Gbɔgbã. Mía mía mía míayi e, mía dada Maria si nya katã mínya tso ɖiviɖivi mɛ Míenɔ sukuu me wo wobe dada Maria dada Maria edzi Yesu edzi Yesu o egbe míva nya va kpɔ ale dada Maria nakɔ le hafi wòva wɔe be wònye agbenɔƒe kpando agbenɔƒe wònye wova li da ɖo be míanɔ glo tom míanɔ azã ɖum. akɔ nɔ eƒe ŋkɔ ŋuti kɔ kae gbe míaxɔ. Groto ahi efi wobe efi woyɔna be groto. Groto ya amewo zɔna gbeɖe blema amewo zɔna ne wobe grotoa amewo mevɔna le mɔ dzi o. Ɛ na miva míaƒo nu tso numemea katã le fi na mi. Ne axɔ nutsotso tso nya nane ɖe sia ɖe si ke mele kpɔkpɔ le fi ya. Ne axɔ nutsotso tso ɖe sia ɖe ŋu na mi. Vɔvɔ meli o. Nya akpi ni news and tour elo. Nyawo akpi ni news and tour. Ɛɛ. Nyawo le nu ƒo. Nya gbɔ mi le nu egbe axɔ tsui. Ta miawo kɔ ŋku da ɖe mia ɖo to. míakpɔ ale nya kɔ le yi gbe ɖa. Ɛɛ, baya dzi mele. Menye, menye, menye azɔlɛvi dzi mi o, miatɔ mi le tɔa kpɔ ɖe ne be gro tɔa. Gbeɖe me anɔ nye ɖevia, wobe ɖeviwo medena o. Elabe azɔli sɛ̃ɔ ye azɔli le eme. Ɛɛ, eto, eto sɛ̃ɔ alia, azɔli le eme. Ɛɛ, eya ta míayi ɖe dada Maria la gbɔ gbã. Ewo akpa gã yi. Ee, fia ɖo ɖo ɖo ɖo tui abe wɔ- worship ce- center. Ah, prayer center. Gbedoɖaƒe. Abe Gbedoɖaƒe. gbedoɖaƒe Gbedoɖaƒe. ɖe fi. Gbedoɖaƒe. Gake, Wodzi. eh, Mia do.
Gotoa ee gotoxɔa le fi. Gotoxɔ le fi. Ee gotoxɔa le fi. Nyakpɔ ya tse ɖa ɖe. O nyakpɔ ya tse ɖa fefefe. Nyakpɔ mía dada Maria. Ɛɛ.
Ele to dzi lo. Ele to dzi menye menye nu vi wònye woli o. Ee nu ya mía kpɔkpɔ le agbe le me dada Maria dada Maria ame ya dzi Yesu egbe mi va. Akpɔ ɖa be ɖe ale abe mese be amewo va dona gbe ɖa le fi wɔna prayers. Yehowa na wankɔ mi ɖe alo. Eh, Nya ŋkɔ ye nye Ernest Abɔfɔa.
eh, Ernest Nyatɔ. Kwesi Abɔfɔa.
miatɔ si gbɔ miaxɔ gbe le eƒe ŋkɔ ma mi se tso agbenɔxɔe. Eh, eya ta be groto ɖe azɔli le eme eto wònye wòalea ta di míaƒe divi me la, diviwo mevana o. Diviwo mevana kura koŋ o. Ha! Ɖeɖe te mía katã ŋu gake míle edzi. Ɛɛ, azu ele boŋ wa. Dadi, Papa, ɖe ku míatu míazu eto step dzi wa. oh, yi le wes be matɔ ɖe fi na mi. Oh, mízu eto, medze mí te ɖe ŋu. Ne míkpɔ elabe nu ya eyina viral. nakpɔ nu ya tututu ta. Mía nɔviwo, mía nɔ, mía mamawo, ne ŋkeke ɖe wo be woyina goto ehɛ ah yes eto eto ŋutɔŋutɔa dzi woli mía dada ɖo. Eee. grotoe ya, grotoe ya eee mele easy o eeh ahaa wova ɖo ƒea ok. Menya vi o ŋutɔ kpɔe ɖa eye kɔ gbã rosy eme le si eee.
ɛɛ. Dada Maria ehi.
Ameɖeku ameɖeku ame ya ame ame ka nye ame ya? Ɛɛ xɔa kɔ le efi mi eye eya e eva le gbedodoɖa bia tso dada Maria gbɔ. Okay Elizabeth. Ee. Eva le gbedodoɖa.
Ee. Okay.
Tame ya dzi.

wova gbɔ vɔ eya ta eya ta Romatɔwo wodoa medo gbe na wò Maria. Medo gbe na wò Maria. Woyɔ fu kame nu ƒe nu aƒetɔ le kpakpo nu mi ee she is one of them. ok
ok ok ɛɛ miatɔ meko ɛɛ
medze be mabia ɛ nya ɖeka eve ɖe ku ɖe miaƒe dada Maria kple. nuyawo kɔ da ɖe afia mabia nu ɖeka eve ɖe tso ŋu. Mm. Eh, ale wòva dzɔe wò hafi wònye be eh, míaƒe agbenɔƒe, kpanda agbenɔƒe ko wònye be woa aɖu groto ali dada Maria da ɖe anyi. Eh. Ale wòva dzɔe, ale wò- ale wòkɔ va yi.

glogotɔ ɖefi ne vɔe ɖe le wo tame tsɛ woaɖii ɖa woaɖii ɖa ok ta la susua koe nye be la to change to change the environment environment to make sure that Christianity of this town la prevail. become more and prevail yeah. ok uh, akpe na abalezi wo kɔ en tsotso kikɔ na mi Ne mibia nu tsotso tso nu ya ŋu, leke wodzɔe ta wònye, mele nanewo kpɔ le edzi white, mele nanewo kpɔ be wonye white woma nu ka wònye, nu ka wònye, wodɔ wɔ nu ɖe. Ke ke eh, ke candle ya wo- wo- wosia le fi. Candle, Eh, ok, Ke candle wosi- wosia le fi. Eh, ewo wòato asi ke candle, candle axɔ ayi wo gbedoɖaƒe. Okay. Ne woxɔ wò yayra vɔe, ne wo Mm. ne wo kendre metsi vɔ wòa to va ɖi va ɖi adzu. akɔdzo.
Ɖafia be gbedodoɖa ta wònye be wovana va sina kɛndel da ɖe fi. Ee. Aya va bia gbedodoɖa. Ee Kemi nenye be wowɔ vɔ la, ee ne kɛndel ne metsi o la, Ee. wòate ŋu ava va tsi. ee Akɔe dzui. akɔe dzui. ye ame ɖeko màtɔ aɖe asi le ŋu ɖaɖa anyi wa. Ɔ, ne o o o o o lɔn be ya ɖe asi le ŋkɔ da ɖe ƒe fa gake o o o wo dzi xɔse. O dzi xɔse. Eye eya ena be ee gbedoɖa ti no xɔ le fi. Ok. Wa ɖe ke ke ke ke ne le tso le fi. Kɔ dui. Ne o o o o ɖo wo gbedodoɖa wui. Dze o kasi. Do wò gbe ɖa. Egba exɔ le fi. Exɔ le fi.
Ok. Ya wo me wɔna gbedodoɖa le fi wa? Efi mi ekɔ enye nɔ be wo va groto zã ɖu ƒe. Efi ya wo wa sɔleme. Sɔ efi ko enye. Efi ko enye groto tɔ. Efi enye groto. Efi ko enye groto ayi. Okay. Ese be dada Maria nu yi ta wokpe va fie nye be eh, eva nɔ fi kpɔm le teƒea. Hmm. Eh, wobe enya enya enya dzɔtsoƒe nye wo dada Maria ɖe va nɔ kpando dukɔ me kpɔ eye tsã la efilie hafi mba se be le dzodzo le kpando dukɔ efilie efi wòba ku ɖo hafi Hmm. Enya hafi enye wòdzo enye dziƒo nyateƒe ya enye anye mesi kpɔ. ame si kpɔ ok Enya nye mesi kpɔ. akpe history wònye míawo tsɛ míva se. Eya ta míele wò bia. Míale- Elabe míse wo be dada ma ɖe va nɔ kpando eye wodzo wo wo wodzodzo wui la yi dziƒo la fiwo ba ku ɖo eya ta wo susu ma va ya woɖi ɖe fi be wo. Ah, nya Ava nɔ yi- sugbɔ- sugbɔ nya wɔ ɖe ke fi. mi nye nyemese ya kpɔ. Ahan e míatɔ. Mɛɖeku yi metsɔna ɖe wo nu o lɔ. Mɛɖeku ɛɛ mese be ne wole gbedodoɖa bia tso Mawu gbɔ la, amewo kpɔna nanewo, wokpɔnɛ le yame si ke evana, eɖi, eɖi vana. Ŋ mebia ese be ɖe ale wole egbɔ.
Enu ka la woyia edzi.
Enua koe nye be enya me xɔ ŋɖe dzi se le nya gbe me be ne xɔ wo dzixɔse eya la ɖeo eya la ɖeo ta dzixɔse ke ame ke la kɔ tso enya kpanduri kɔkɔ va du dukle me eya la eya la ɖeo mm. ewu mi ne uh, sun and the moon uh, uh, Eclipse mi vai. Mhm. Eh, Dada ma ya fa fa vi le fi ɖe. Efa avi. E- ef- Efa vi le fi wo ŋku. Ta le gbɔgblɔ be aɖatsi do Ge le fi. le gele mía dada Maria ƒe ŋkume. Ŋkume le fi. Ŋkume me ya ƒe Le ŋkume.
fi. Si ke be fa avia amewo kpɔna Amewo kpɔ fisika. pɛpɛpɛ that night ewu mi nɛ the eclipse of the sun of the, of the sun. Uh, the sun and moon. Uh, no, no, no. Ogogo la.
Efavi.
Ne xexea me tsyɔ ye ya ya wo wo ŋku wɔ dzɛɛ ɖe. Dzɛɛ ɖe. Dzɛɛ ɖe. Vɔ ŋku wo ŋku wɔ white abe ne mi le kpɔ fifia ŋku ah, white ne le si mi le kpɔ fifia. Ani nye be nu ma dzɔ va yɛ la woƒe woƒe ŋku koe change. Change. Zu red. Datsi le dzɔdzɔ le ŋku me. ya ko wo ya tsɔ wo nyawo do tso ŋu se be like nu ki nu ka dzɔ afi aɖatsi ma ele fa fadawo gbɔ fadawo koe le ato na gblɔ yɔ fima na mi yɔ koe le ato de ya mi ok ne mi wɔ tsɛ miava xɔ nutsotso ɖe tso fadawo gbɔ na dzesi ya nya sia wogblɔ na mi wole ɛɛ ɛɛ afɔa ta mi le na ɖe kpɔ le fi mi woafɔ ta mi le nu na ɖewo kpɔ le fi mi ɖe Ale wole gbɔ. Afɔta ya nye menya ɖeke tso ŋu. Menya ɖeke tso ŋu. Mema dɔ ya ɖe ke menya be nya gblɔ la mi nyɔ. Ne mi. Oo wo me fɔ ne ɖe ma ya wa afɔta o.
ok ɛɛ míatɔ wòye le dzi ɛɛ ee míabia ŋu kɔkɔ ase me abe lele gblɔ na mi ɛɛ. Ɛɛ, míatɔ.
Enya ya mi le dzi, wole woe le dzi. Ɛɛ, fifia mía mía woakplɔ mí yi ɖe ɛɛ Nova Grotto la. Fi ya wova wɔna subɔsubɔ le woakplɔ mí yi fi ma. Ya age ɖe fi ma akpɔ aleke fi ma kɔ le. Yo.
Mm. Ɛɛ, me meka ɖe numeme ɖewo kpɔ le dziƒo

Ee, ne wonya va groto ko, ne wova groto ko wozua atitso. Wozua atitso. O o o me yɔ yɔ ɖo zu.
Ta efia be atitso gamɔzɔzɔa ma gblɔ ne le la woatso le efia. Efia enye woƒe gbedodoɖa ƒe ne wova groto. Efi enye woƒe sɔlime.
Sɔlime wowa sɔlime le eya. Tano va fi wɔ sɔleme vɔ la, mhm. hafi dzɔ dze ati tso gamɔ azɔ. Mɔ zɔzɔ. Mhm. Fourteen places. Places. Eh. Ok. Ok. Fia ya. Eh, teƒe ya. Eh, miatɔwo, miatɔwo nukpɔlawo. Eh, akpini new center. Eh, miawo, miawo nɔvi le mia dome. Miva egbe. be míava asrɔ̃ nu vi ɖe ku ɖe ɛɛ goto ŋu. Ne ame kewo le dukɔ me míenya afi ka woyɔna be gotoa alo míekpɔ goto kpɔ oa, ɛɛ egbe míle kpɔ eya koe ma kpɔ mi le. Ɛɛ ta meka ɖe edzi be ame yawo meva fi kpɔ o la, ɛɛ mìasrɔ̃ mí le nu ɛɛ mìasrɔ̃ nu viɖe le nya nya yawo me. Míakɔ da ɖe eyame le mia gbɔ. Ɛɛ ok nyatɔ ɛɛ mele numɛmɛ ɖewo kpɔ le grotoa me. Ee, hafi ne woava me dada Maria gãtɔe, Ok. dada Maria ke wome gbã. Ah ok. Woda ɖe fiɛ, eyae nye groto gbã. Eyae nye groto gbã. Mhm. Numɛmɛ ve akpɔ mi le Ee, Rosary le ŋu la, eyae nye Dada Maria gbãtɔ gbãtɔ ya wo me ɖe dua me. womeɖefi.
Mhm. Me ɖe ku ɛ ɛ wòatɔ ɖo ŋku yɛ yɛ ka la dzi like Ah, yɛ ka dzi. mm, mm, mm, ma to do ŋku Atɔ ya ɖo ɖe ya. ŋku dzi o. Mm, go ahead. Ok. 19 fi ok ɛ wowɔ ekpe ɖe da ɖe fi ma. Ŋlɔ nu dzi ŋlɔ nu da ɖe edzi be fia be la that was the time. Eye I think yeah, but that was the year 1957. Seven. Aƒe kpɔ be that was the year la yawo mee eye dada Maria gbãtɔ si mi le kpɔkpɔ nye suetɔ le fi ma la eya wome da ɖe fi. Okay. Okay. Mm, tabe fadawo ƒe nɔ nɔ nɔƒe ya fadawo fi wotɔ ɖo na kpɔ preach na ya ok eh, Agbɔ be Ya. ɔta anyi ɖi. ɛ o Woƒe o altar. ɔta we eh, fadawo ƒe ɔta ya Kɔkɔe. ok ok ya wòate ŋu aƒo nu ɖi nam tso eh, kpɔ be zikpui eve ɖewo le fi mi. Meka wo nɔnɔ afi ma.
Ne bi bishop va yin, fa fada wo nɔa wo megbe. Ok. Bi bishop nɔa ŋgɔ le fi ta efi nye fa fada wo ƒe nɔƒe. Ta ne bi bishop wova la, eya ni ƒonu na hame vɔe. Afi fa fada wo.

Eme ame sia ame xɔa nuɖuɖu kɔ kɔkɔe. Ame ɖe kuɖo susu kata. Ee nuɖuɖu kɔkɔkɔkɔe xɔxɔxɔxɔe mhm. le Romatɔwo ƒe dzixɔse nui. Mm. Efia be vɔ̃wɔla me me me xɔa eya ta wo Romatɔwo wo wo wo wo wona

Eh, miatɔ. Papa.
Meɖeku medzi be mabia eh, babia ɖeka. Meɖeku ɖe. Eh, groto avava eh, mekpɔ be menye míaƒe surrounding le fi lewo koe vana groto. Míkpɔna bus geɖe, bus gbogbo vana leke wo leke wokɔ like leke wokɔ dzɔe. Is it invitation? Do invite wo be no va lo alo wotsɔ wo woƒe naɖe al- like ɔsɛ me na Ewɔ abe menye kple mi tɔ ɖe dada Maria gbɔ ewɔ abe meɖe ya ɖe nu na wò be ɖe. Mhm. Wò dzi xɔse eye ala ɖe wò. wodzi xɔse la de Eye eye- enye enye hi kɔ klãte ɖe ɖe ŋunye. Meɖe klãte be ma ma madza o. Mhm. Ya wòyɔ ŋɖe be ehiãdo mele ɖo. Mm, Ya ewɔ wòyɔ ŋɖe be akpo Mhm. me me dza o me me me me krantɛ me la o Le si- wo dzixɔse mi o Dzixɔse mi. Eh, ta yɔ tsɛ woƒe dzixɔse ta wo organise be yaba dada maria wɔ afɔte Ok. ava bia kpe kpeɖeŋu tso gbɔ ni kɔ na viɛ yesu kristo na yewoƒe yesu ki subɔ yewo le Wole. eh, ni ni ni ni xɔ na yewo Ok.
Ok. Ta wotso le fi ya vɔ. Ɛɛ, mise be wova zɔ atitsoga mɔ. Ɛɛ. Nenye be wova groto vɔ, ne wova xɔ gbedodoɖa vɔ le fi la, mm. wozɔna yina ɖe wozɔna meɖeku wozɔna. Wozɔa
atitsogamɔ hẽ ta mí ɖokui mí dzi be nàkplɔ mí nàkplɔ mí to teƒe yawo zɔna atitsogamɔawo katã le ehẽ.
That fourteen Fourteen stages. stages. Ɔ- ɔ- ɔ- títí ìgbè ló. Ee ta mí dzi be nàkplɔ mí. That dot- that video. Ok. Ɛɛ. Mí dzi be mía nɔviwo yawo katã dukɔ katã nanya be GROTO ƒe nuwɔnawo akpa ɖewo ya mí dzo mí ɖe fia dukɔ. Nyateƒe se be nya me na me ɖa? Ehɛn. Elabe ɛɛ míawo mía nɔvi kewo mele aƒe o, metsi ɖe aƒe o, menɔ aƒe o do woatsɔ ya ɖea woasu ekatlikimɛnbɛsi gake geɖewo menya be GROTO la. eeee afia wole o eye tsɛ la, womenya nu kawo woƒe nu wɔ woƒe azɔli yi wozɔna womenya naneke ku ɖe eŋu o. Ese me nam ɖa hɛ ta midi be mizu azɔlime aɖe mikɔ fia nu. dukɔ kple mía nɔviwo katã si menya naneke ku ɖe eŋu o gake wole ŋkɔ asem ko be yewotɔ, yewo mama, yewo nɔwo bu yewo tutu, tutu, tutu, tutu eer ok ok
hello viewers, míva ɖo. eh, Station of the Cross, esi nye Yesu wo wokuku si gbe wokɔ dze gɔme dzi hafi wòva wotso fia na Yesu ŋu. wo- wova yi dzi la, teƒe gbãtɔa eke mi va ɖoe. Efi wo- wokɔ Yesu kɔ da asi be ne wova wu. Eke fia be wodzɔ wodrɔ ʋɔnu ɖe madzemadze dzi alo womedrɔ ʋɔnu ɖe wo dzɔdzɔenyenye dzi o. ya woakɔe kɔ da asi be o ok mikplɔe yi miava wu. Ne mikpɔ nɔnɔmetata la miakpɔ be ʋɔnudrɔ̃lagã miyɔna be Pilato la efi wole asi klɔ le wo nya me be enya kee ŋutsu ke kpɔ la mewɔ nu vɔ̃ ɖeke o. Yeaklɔ asi ɖe me be yi asi mele wo ku nya ɖeke me o leke ke woava wɔe ne wova wɔe me yi mele eme o. Mm. Efi wòklɔ asi le me le yi. Asiklɔ tsɛ ma.
Ee miatɔ Yesu Kristo eke kple gbadagba la wo Eli.
Okay.
Wo dometɔ ɖeka eyae mi ok yeah
ok ta miakpɔ enyuie ɖe mialé ŋku ɖe ŋu ta kpɔ be la pilato mekpɔ nunyanya ɖeke tso yesu ŋu eya ta be mikɔe yi nye yi mele eƒe nya me o ee kpla asi le eƒe nya me ok ta míatso le fi ayi ɖe next station ee mm, atitsoga ƒe azɔli eya azɔ mi le ta míatrɔ ayi ɖe second station wotso le pilato gbɔ la wome hã ka nye akpa evelia wokplɔe la míyina ee míyina afi ma ta míame do to ko míase nyawo.
Ok, le teƒe gbãtɔ aɖe yi me la, miakpɔ be ne wodroa ʋɔnu miatɔ Yesu Kristo la, exɔe de eme. Togbɔ be ŋusẽ le esi gake exɔe de eme, exɔ ble eme pɛtɛ kɔ ku ɖokuia dzi be o ɛɛ melɔ̃ ƒaa, meke nu o, wòkɔe wòxɔ be wodrɔ̃ ʋɔ nɛ bikɔs wo wo wo nuka wodɔ de asi alo eya ta wòva ɖo be yeava ku ɖe míaƒe nu vɔ̃wo ta ta la, eyike wodrɔ̃ ʋɔnu ɖe madzɔmadzɔe dzi tsɛ la, míekee nu alo míeŋlɔe sesẽnya aɖeke be. enye tɔnye dzɔ tɔnye me tɔnye dzɔ eye enye yesu vi la me nyo mate ŋu wa nuka mewɔ nu nyui kuɖe ko
ya exɔe de me si be efi nye akpa evelia mɔzɔzɔ evelia eye yesu exɔ ova be eh, mi va kɔ atitsoga la wokɔ atitsoga kɔ vɛ nɛ le yi ke ɖe nu la nabete mi kpɔ be mehe ŋusẽ aɖeke tsɛ le fi o eh, exɔe de me ɖoɖokuia dzi yeakɔ ya ŋutɔ ŋutɔ wo wu nu yakɔe kpokɔe ŋke wokɔ ya wu ƒee yi enye atitsoga enye atitsoga la ye meƒle kpe ɖe wo si o exɔe de me yakɔe ya ŋutɔ wo wu nu kɔ yi kple togbɔ be ekpuiɛ gake edo ŋusẽ eɖokuiɛ eke ɖe le mía kristotɔwo fia be edze mí xɔ mía ƒe xɔsewo de eme eye ne mí wɔ tsɔ ko ne kuxi woakpe kura tsɛ la Mido mido dzi mi se ŋkume. Wɔ soja la wɔ wa la. Eh. Soja la ŋkume si. Soja la yɔ ŋkume kakra. Eye mi xɔ mi aƒo veve sese wo de mi ni mi wɔ dɔ tso ko mawo la wɔn ka la de mi tso mi. Alo mi ke ya.
Eh. Eke wo nye. Alo.
Eya be axɔ atitsoga. Judas ne va tu Yesu Kristo le atitsoga la gbɔ. Eƒo la mi.
Ame kɔe nye eye dumeviwawoe mi mi klɛn. Mi klɛn mi klɛn ebe ye nye Yesu Kristo vi la mi klɛn mi klɛn wo dometɔ ɖeka mi. Ema la tiɛ ɖe asi. Yɛ le wi tiɛ ɖe asi. tsɔ nɔ Yesu ƒoe ma. Yo, mía eh. mía ɖe zɔ yi ɖe akpa etɔ̃lia. Eh, mɔzɔzɔ etɔ̃lia, atsutsɔ ga mɔzɔzɔ okay. akpa etɔ̃lia. Okay. Mm, eh, akpa wuie ne ke o le zan fi mi dze gɔme evelia ko yin mi tɔlia gbɔ ayi tɔlia mm kpa tɔlia ok
Ah, nu ya nusɔsrɔ̃ le ŋu geɖe. Mm, o oh, eki akpa etɔ̃lia ye míakpɔ si gbokɔ kɔ atsitso gala ɖa si gbokɔ do ŋusẽ ɖokuiɛ nyi ɖe kpɔ ɖa le wo mɔzɔzɔawo megbe. Mm. Huh? Ɖeko wowɔna be gbeɖe mee mia kple Yesu le zɔzɔm because la eto kiwo lia le fi mi mie la. Menye nya vi o. Menye nya vi o. Yo efi le la ye nye mɔzɔzɔ etɔ̃ le atitsoga mɔzɔzɔ etɔ̃ le efi Yesu Kristo tsɔ ko edza anyi zi gbãtɔ kple atitsoga la. Mm. Edza anyi zi gbãtɔ kple atitsoga la miatɔ miakpɔ le eh nɔnɔme tata la alo nɔnɔme meme la me ye kɔ atsi tso ga la edza anyi nata mi kpɔe o ye wova le kpekpe ɖe ŋu be nika tso ni tso ni wɔ dɔa ni kɔ nɔa ni ahan ya nye akpa ki which is ɛ eh, eke ɖe le nu soja le command na lo ee eh. command
tso soja be hey Wòe be Okay. nye, wòe be, wòe be nye, This is telling us that we should Yesua. strengthen ourselves. Mi mi do ŋusẽ mia ɖokuiwo miaƒo nuwo na mi because ekpɔ edza anyi ɖo atɔ ŋkɔ ƒu anyi. Edi be "Ei, enye nye Mawu vi la Still, gake do ŋusẽ ɖokuia le atsitso enya be gatsɔtsɔ me. ye problem ye ma, enya enya be Li. yeƒe Kuxia va xoxo, kuxia va xoxo, tajiri akɔe. Yesu me si ɖe wa tu tso gan ŋu. Ta no nya amegbetɔ le si si lo problem gbɔ la. Ela dzi ɖe dzi, ela be Biblia gblɔe be ame si ke si le funu la, wofu wo dzi ɖe dzi. Yes. Ekpɔ ɖo ŋu ya Yesu va na mi be egɔn be ekɔ ati tso gan la wofu wo le dzi gake to fu kokpe me kpo doze ɖeka. Ame si le wo nu kpo wo ka ba tu ɖe. Ta no xɔ edzi se la. Nyawo ta vava ku ɖo.
Eya hĩ kpɔ mi le fukpekpe ya katã. Nyame yiwo ku baba na mi.
Bana o ya ebi mi asrɔ̃ nɔ.
Yo mi mi yi mi kpɔe ɖa. Ok.
Ya ya akpa enelia. Ɛɛ akpa enelia. Ɛɛ. Yesu be va ku ɖe míaƒe nu vɔ̃wo ta gake ne amegbetɔwo mi ka le nu vɔ̃ wɔm ko ɖeka gbe míadzudzɔ. Mina míkpã nu vɔ̃ wɔwɔ, míwɔ dɔmenyui. Azɔlizɔ kura dze menye fufu kpem míele o. Kpɔ aɖi be menye nya vi o. Ɔyi ha wonya wo wonya he Yesu le nyateƒe me. Wonya kplɔ Yesu le fukpekpe me elabena azɔlizɔzɔ tetekura tsɛ la menye nya vi o. Aje.
Ok. Mi va ɖo o. Ee, e, Mm. dada Mary, eki efi ye nye akpa ene la, eya Akpa ene, Yesu ya. Kristo do go nɔa, enɔa, wobe ele nu xa. Togbɔ be enye vevesese ne enɔa kple vevesese alo na e e Yesu kura tsɛ gake ɖe lɔlɔ̃ le wo dzime na nɔa? Na nɔa. Ekɔ e e ele veve se gake eko lɔlɔ̃ eɖe lɔlɔ̃ fia nɔa si ke wɔe be enɔa wodzi ke agba ɖe edzi mete ŋu gakpɔ ŋkume o. E eka ku alɔgbɔnu na nɔa togbɔ be ele fu kpui gake. Ɛhɛɛ ya nɔa enɔa edzi ka gba ɖe edzi be ao evinye hiã, evinye lɔlɔ̃, vinye ɖeka pɛ ya hi wɔna me wole lea? Ɛhɛɛ.
Enya vi o.
Mary nya to nu me.
Mary to nu me la ao. Kpɔ ale wowɔ viɛ ɖa.

akpa atɔ̃lia. Hm. Emɔ le me.

Oh. Yesu yeah. na mazɔ de wo. Uh, edzi ya edzi ko mi le. Uh, eh, mi ava kpa kpi new center tɔ ye. Eva kpa atɔlia.
Eva ɖo akpa atɔlia efi uh, eh, Simon Simon uh, Yesu ati deli va te Yesu ŋu ya gbadagba la nɔ gbɔgblɔ na Simon bo. Eva kpe ɖe Yesu ŋu ni kɔ

Afrika tso. Ta ame yae kpe ɖe Yesu ŋu. Ame yae kpe ɖe Yesu ŋu tsɔ atitsoga la nɛ. Ame ya, ame ke.
Simɔn.
Simɔn, wobe ye mi va kpe ɖe gbadagba la ya ya ke amie mi. Simɔn ya ya. Ya Yesu eh, gbadagba le gbɔgblɔ nɛ be ɖe. Simɔn ya. Mi va kpe ɖe Yesu ŋu ne kɔ atitsoga la. This is the reflection. Ele gbɔgblɔ nɛ be o, mia Kristotɔwo ɖe, mi kpe ɖe mia nɔnɔewo ŋu le miaƒe nɔnɔewo ƒe kuxi me. Ne mia nɔ ne mia nɔvi le kuxi me mi kpe ɖe ŋu menye. Ebi gbadagba gi kura yi. Mebi etrɔ dzi me ɖe alo. Me le sɔ be la trɔ dzi me. Ne o tɔ kpɔ Yesu fu kpekpe kpɔ bɔnɔ va kpe ɖe ŋu. Eya ɖeɖe kura sia ma o Yesu la kpɔ mbra ne ne. Alo me ka atso a? Me ka atso. Me ka atso.
Ato ŋu atrɔ dzi me. Ela be do dzesi be nɔ míatɔ ele fu kpe ɖe mía ta. Eya ta wògba be, Simɔn, Simɔn,
Yo, mí va dzi xɔ agba be na ɣeyiɣi tsɔ na meli boo ta ɖe.
míatɔ Mí mía Ɖela yi akpa Yesu. adelia.
A- Azɔ akpa wuiene wo ya wòma ɖo. Mí wo atɔ̃. Mí yɛ ye. Esɔ, esɔ Atɔ̃, asi eh, ke.
adelia dzi. Eya zɔli dzi o.
Simon, where are you? Come and help your Mawu oƒeɖela. Ee.
ok yo akpa atɔ̃lia ke akpa atɔ̃lia efi adelia. veronica Akpa adelia. Va- akpa adelia very good efi veronica va tutu ŋkume na yesu le Mm, oh, very ya good. yesu wo ŋkume ɖeɖe ye ŋkɛ mɛ e e alo avɔa wòkɔ va tutu ŋkume nɛ ɖe efi e wova e a wo ŋkume ɖeɖe avɔa mɛ. Veronika ye ŋdɔ ye tugbe nyɔnu dze tugbe fani ke avɔa mɛ ŋ tutu ŋkume nɛ. Very good.
Abe a ayi ɖe akpa adrelia ee.

Okay. Eya.
Ta ya mi ɖe. Mm, yi akpa enyilia, eh, Ad- adrelia adrelia. dzi. Seven.
Ame yawo meva grotoa. A- Ale wo le fia ya. Eya ƒe azɔli ko dzi mi le. Eh, míakpɔ ale Yesu kɔ kpe fu va ku ɖe mía ta. Oh yeah, very Va java. ku ɖe mía ta.
Shout out.
Xɔ ɖeɖe na mi. Yawoe se veve ɖe

Efi Yesu dze anyi zi evelia le ke kple eƒe atsitsoga la, akpa adrelia, edze anyi zi evelia, ya nye efi. Togbɔ be miakpɔ nu memiãe a. etsi kplikpli va ƒo yi kpɔ teƒe aɖewo ŋe le ŋu gake míaxɔe na mi si gbe míadze agbagba atrɔ asi le eŋu. Ah, fi mi nye tsɛ soja ye. Ee, soja ye. Elé atamu ɖe asi. Elé soja asi nye gake elé atamu ɖe asi. Mm. Aha. Yesu dze anyi zi evelia. Mm. Atitsoga le kɔkɔ me.
Ya wogabe o, aŋutsu gã tso akɔ nɔa wòdɔ da si ye. Ɖe mía amegbetɔwo ta. Akɔe, ya woka fɔ. Medo be ao, nye ma kɔe o. Medo be ao, nye mele kɔ gbo o, ekɔe. Dzĩĩĩ, dze agba dzĩ wɔ ekɔ ɖo teƒe. Ehe, eyae mi. Ya nye akpa andrelia. Ete do be ɖe oh. ati teƒe ɖeka si dzo lo. Ɔmɛ lɔn tɛ ni dzudzɔ.
Nyɛ ɖe o ɖe teƒe wo gɔn be no ka dzudzɔ ŋusẽ na ka nɔ ŋu nyɛ ɖe atɔ ka kɔe nyɛ ɖe ta la. Mhm.
Yesu agbagba dzedze ɖe mía amegbetɔwo ta. Kpɔ ale si wole wɔ ɖa. Mi ɖe akpa asiekɛlia, eeee. Ɖeme le fi ma hafi wole Yesu wɔ ɖe la, to me ɖe ma xɔ na sodza yawo la, Sodza wo Ɖeme le fi ma- wosubɔlawo meli oa? Wosubɔlawo li. ɖeme le fi ma ale ma Wometɔ wɔnu xɔ ɖe. to me na. Gbeɖe. Ŋusẽ, ŋusẽ. Gbeɖe ya míawo dzi mí tso gbeɖe míawo mí tsi le gbeɖe a gbeɖe mawo ne xɔ tome na wo la wotome ɖa ɖi kpla. I'm telling you. Gbeɖe mawo ne xɔ tome na wo la. Wonya nu ka Peter wova Yesu le ƒa. Ah. Etsɔ etsɔ yi kɔ kpa to na. Adzodala la ɖeka. Yes. Yesu gbɔkɔ ɖe teƒe.
Yesu gbɔkɔ teƒe. Yo akpa eh enyilia. Efi Yesu nɔ dzideƒonya na enumako Jerusalem nyɔnuwe, eya nye akpa kele, akpa enyilia, enɔ dzideƒo na Jerusalem nyɔnuwe. Dzideƒo wonɔ nena wa? Mm, the way of the cross, that is what you see. Okay.
Jesus is what?

Ayo. Mm.
Tɔmia aɖe zɔ ayi ŋgɔgbe ayi akpa ewolia akpɔ aleke wokɔ yi e akpa asiekelia enyilia ya mi le fifia akpɔ akpa asiekelia akpɔ ale wokɔ yi.

Ao Yesu, ƒe asiekelia ya la, ɖeɖe te ŋu tsɔ anyi ŋu nya ŋu nya ƒuƒu le ta la nɛ. Ao Gbadagba la tɔ ɖe anyi be nɔ fɔ elabena game le yiyi. Yesu mlɔ anyi dze anyi vevie.
Oo. Alo Simon va ɖe asi le. O ɖoko kpe ɖe ŋu wòkɔ nua kɔ zɔ vi ɖe koe agbɔ kɔ nu nɛ ɖo. Eh.
Ɔ akpa asi ekelia. Hmm.
Yesu ka dza anyi zi etɔ̃lia. Wòkɔ atsitso ga eka dza anyi zi etɔ̃lia. Eyae nye esi. Esia la, akpɔ be nye ŋutɔ tsɛ mekpɔ be ɖeɖi te ŋu nyuie ɖe. Ɖe te Yesu. Kpɔ atitsoga nu ze kpɛn ki. Ɖe te ŋu. Dzanyizi gbãtɔa, dzanyizi evelia. Menye nyavi o. Gagbɔ dzanyizi etɔ̃lia. Ao. Ee, ele Yesu kpe fu ɖe mía ta eke. Ŋusãtelawo le Gbadagbawo wo. ya wole fi mie, wole wo, sodzawo le wo ŋu.

Ah. Ok. Ìva ɖo mɔzɔzɔ ewolia dzi. Yantɔ ami le kpɔ. Wakɔ atsitso gara kɔ afɔ anyi woɖa awu le ŋu. Fi wokɔ atsitso gara va fɔ anyi kpo woɖa awu le ŋu. Be ne woatsɔ ko ne wokli ye atsitso gara dzi. Efi wova ɖo toa dzi. Wotɔ aɖo dɔ kɔ ɖo kple aɖo. Wova wova ɖo toa dzi wo be no woɖa awu le ŋu ne wova awu le ŋu ne ne wɔ nu ka ne wokle. Mhm.
Wokpɔ be wolé etsiwo ɖe asi ɖe fi wotrɔ aɖu dɔ kle toa kɔ ɖo ŋu le ya enuwo kpe ɖe ŋu.

wokɔ nu ʋi kɔ wɔ kuku woɖo ena wole wo ta tɔ wokɔ atitsoga wole wokɔ wole wo kɔ ƒu wole eya wowɔ na mía ɖe la yesu ta wole wa yi tome yi eya wo atɔ da se le ŋu because wonye be wodɔ da se wonye be wòawɔe eya wonye wowɔ na míaƒe ɖe la yesu oh
ok mi dzo mi dzo mi dzo mi wɔ wɔ wɔ esɔ vi ɖe. mido ŋusẽ mia ɖokuiwo.
Kana mo va gbé tu. Hmm. Azɔnyɛ ya.
Ɛɛ, eh, mi aviolo. Eya ta agblɔ na wo divi me va na. Elabena mete gba sɔsɔ gbɔ. Ok, mi va ɖo.
Ah. Eh, akpa wo de kelia. Mi antɔ mi kpɔ nu ke le dzi, mi de ma. Ma tɔ ka do. Mi ka po nu tso mo je mi antɔ mi akpɔ nu ke le dzi. Eh, nail box ki o ko ve. Ya hi box ki me ne le ono. Ya ke no fi. Ha ha, ne le de hi. Ke jo re fi ono cho ko no ko. Ne ne review.

eh, gbadagba la le megbe miklẽ miƒui miklẽ wole ne le da ɖe wa gbɔ kple afɔ dzi be awɔe akɔe aklẽ woate afi tre eh, eya he miva menye ƒoƒoviwo ƒo yesu o kpɔ mikpɔ ale si wole yesu wɔ ɖa kpɔ ale si gbadagbawo le yesu wɔ ɖa Ele gblɔ be ɖeme le fi ma ye meka ɖe edzi be nu ya katã la yi dzi o. Maxɔ tome ɖe kuku na wo la.
Ekewoe nye Yesu wo mewo katã tsɔ ɖe wogbɔ klẽ woe. Ɖewo ƒo ta va anyigba me. Eɖewo klẽ wo at e krɔ e e vovovo. Wobo me atɔ klẽ wo sɔ kple woƒe woƒe nunɔla tae. Woƒe kplɔla ta ɖewo klẽ wo vovovo wotɔ ɖewo pɛte tsɛ. le ami dzodzo me. Wɔ ya pete no nɔ fi mi by that time pete no kan o. Ao ekɔ nye miakpa. Evo ɖo nɔ fi gbe mi kɔ ya. Ekɔ nye miakpa gbadagba yawo. Eh gbadagba yawo ekɔ nye nye kpa klo. Eh Rose gbadagba yawo kɔ nye ya klo miakpa. Ne kɔ to me na gbadagba yawo. Ame mi wo enɔ. Trɔta tu anyigba.
Ame mi wo enɔ fi mi ekpo. Wokɔ hɛn kɔ kpa me woƒo to tɛ esu gbɔkɔ. eto aka kɔ tsana ma be me me wo ƒe aʋa nye aʋa ko dze no wɔ ose gɔma Elabe- ta wo ya wɔmitɔ ŋgba ɖeke wɔ gbe le fi mi o wo nu wo ame gã be me ka wɔ lo wɔ ado atɔ ŋu wɛa Ao ɖe.
ok
yo míakɔ se fi alo míayi fi mi wo yi dziƒo Ɔ. Ɔ.

eya ya mi va ɖo yantɔ mi le kpɔ eh nɔ dze klo ɖe ƒe afɔ ŋu eh yo kle su ɖe ati ŋu le eya eye mama wo ƒu ƒu vɔa eye ma gbadagba ma wo tu nu kple vɔa kple ɖe ati tso ga la ŋua efi ya wo clean ne ya hɛ ta mía adzo le akpa ya. Ta efi Yesu gblɔ be Father, Father, why have you forsaken me? Eh. And he gave up the ghost. So serious. Adama so sad but it was a good cause.
Amiayi. The salvation of mankind. Nyayi dzi.
Azɔli ami le dzi. Nyayi awo nu. Nyayi kaka va se ɖe fima wo ɖi ɖo fima dzo yi dziƒo le. Nyayi akpama pete. Kamiawo ya. kɔŋkudada anyi miakpɔ ale si nuwo yi ɖa.
ok Eh, mi mi dzo mi dzo mi yi ka wam ba wo nu Ah, mi yɛ ok Jesus died on the cross now let's see

Okay, so when Jesus died, we got to know that when Jesus died, minya be le ŋɔŋlɔa me mi se be nuka ketis ko wokɔ ma kɔkɔeƒe kpli hameviwo dome woanɔ ko wo woma woma wome ma kpo eh, ketisɔwo. woƒlã ɖa fifia etsã amewo e ame kɔkɔewo yie ɖi eƒe ekplɔ ta alo ata ɖoa dzi gake esi Yesu va ku la woɖe mɔ na mia pɛtɛ mia pɛtɛ mi ɖe fi mie kpɔ zɔ e vɔvɔ̃ la enu va ɖiɖi. eye agbe mavɔ su nya pete si awo me ka atsɔ a ok mm. oh, efi mi va ɖo ye nye akpa wi etɔ̃lia efi wo de eye ne nugoa mi le toa dzi le toa dzi. Esi kpo woɖe Yesu le atsi tso ga la ŋu le kpo wobe no dzrae ɖo no kɔ ŋuti na kukua kɔ va wɔ tsoko kɔ va ɖi. Adzraɖo. Mm, kɔ va dzra ɖo. Eya nye akpa ke. Nɔ míatso le akpa ya akpɔ ayi ɖe akpa mawo wova dzra Yesu ɖo. Eya katã mí le kpɔ afi ya ya wodzra woɖe Yesu le atitsoga la ŋu le ya. Efi le ya wole susu ɖe be o yewoa atsɔe le fi ava dzra ɖo ɖe teƒe nyui. Gamea tso le fi ayi ɖe afi si wodzra Yesu ɖo le ame ku ame kuku ƒe ɖiƒe. Gamea yi ava kpɔ akpa ma tsɛ ɖa. Mí va zɔ le dzi.
Ok, nɔƒe wuietɔ̃ ya ke lɔ where he was prepared to go and lay on state wava kɔe de yɔdoa me. Mm. Tena pete mi kpɔe. Mhm. Wova dzre wo- eh, wova xɔ ame kukua. Eh, Wova dzre ɖo pete wokɔe va ɖi. Ya nye akpa wuietɔ̃lia. Yes. Ok. Ne dzi.
Afia mi le ŋgɔ mi yina ɖe akpa mawo dze ɖa Yesu ɖo ta ma he woɖi le atitso ga la ŋu be ne wova adze ɖe ɖo teƒe nyui la. eƒe mɔ zɔm míle ta míyina ya woa miɖo to mí míalé ŋku ɖe míaƒe míaƒe nuƒoƒo kple míaƒe azɔliwo ŋu ko míase nya sia nya me kɔkɔe yo eh, akpini new centre eh, akpini new centre tɔwoe ya ya wo le nɔnɔ sia ɖe fia mi. Woakɔ nuxlɔ̃amenya kple ŋkuɖodzinu kple nukpɔnuwo kɔ ge ɖe mia dome elabena mía ame aɖewo míaƒe ɖevi me ɖeko míese be amewo yi gro… Yenya. Eke eke nɔ Yesu wo yɔ doa nui. Yenya. Wo ya yo lo wele kuku. Yenya. Yenya ale kɔba yo.
Mene ya yo gake ɖe di. Eh. Eh. Ya yo lo. Okay. Yo yewoaɖo akpa wuienɛlia si ke nye susɔeƒe. Akpa wuiene nye Yesu kuku. Woklẽ tso time wodzre va ɖo fi mi wova ɖii. Wodzre ɖoa alo wodzre?
Fi mi wodzre ɖe wodzre. Wodzrea? Ɖe wodzra Yesu. Ah ee fi mi.
Tso fi mi wodzre tso kple fi mi woku ɖe atitsogawo yae nye Yesu. wo ŋki kpɔ kaba fɔ ta ɖe aha akpa wie ne lia ya nye fi kpɔ ova o o o ɖi la titso gawa la ŋu mi le ya nu mi se be amade ba xe fe ya o da se le ŋu ne afi wokɔ o da se le yesu wo ŋuti la ŋu na nye be nɔ no va dzre ɖo ok ŋutsu ala ya nye ma le eta gbɔ na yesu kristu ta wova eh, le miaƒo nu anu yɔdokpe mɔ anu eke kɔfiawe. Yɔdokpe mɔ anu. Very good.
Aha, yeah, yeah. yɔdokpe eke.
Eh, menye ya nye kimi ɖa. eh, le miaƒo nɔnɔme tata ŋɖe kɔ ɖo ŋɖe teƒe. Mm. Eya ye mi. Aha, ta ame yawo dzra ŋutilã la ɖo. Yɔdo, yɔdo.
alo wokɔe ɖe adaka me. it's a tomb it's a tomb ɛɛ wotu nu yi ya mi ɛɛ ame ɛɛ ame koe dzra ɖo kpɔ wova kɔ ɖiwo si ami nɛ pete wova ɖi hafi ŋkeke etɔ̃a gbe woka gbɔ va fɔ.
ɛɛ. ye dziƒo
la míayi ava kpɔ.
Ok, ta nukpɔla mi kpɔ enye ɖe, ne mi le nɔƒe ke le dzi be yewo va la, enye teƒe ɖe le Kpando ŋutɔa me, Kpando agbenɔƒe. Yɔnɛ be groto. Nye Akpini News Center tɔwoe ke. Ne nya dzi be yeava afi ko, contact mi ko míakplɔkɔ vɛ. Mhm. Ne wonya ne wodi be miva wɔ sh- miwɔ advert, miwɔ miva shoot video na event na yi ko, wa contact mi.

Their doors are always Enye nya viwo loo.
Eh, This is a nice story site in Kpando. For Just the follow we the Christians.
Nenye be story. wonye Kristotɔ
alo menye Kristotɔ ake wodzi be akpɔ Yesuwo fukpekpe si gbe wobe Yesu kɔ kpe fu ɖe mía ta kpo ku la hafi va ku ɖe mía ta la woatɔ va agbenɔxɔe kpando agbenɔxɔe alo woya ge ɖe mia dzi ko. míakplɔkɔ vɛ. Humm, ok mí yim ba wu na xomɔzɔzɔa nu.
Dziƒo yi ge mele, menye afɔ zɔ ge mele o. Dziƒo yi ge mele, menye afɔ zɔ ge mele o.

woyi ɖe dziƒo eyae nye akpa recycling eye le mía e katolikotɔwo mía ƒe ƒe hawo ƒe ɖoɖo nu la mí wɔna nu ɖe yɔna be asession day enye ŋkeke ɖe yi mí kɔ ɖo ŋku Yesu Kristo wo fɔfɔ kple wo dziƒo yiyi dzi. Ɛhɛɛ wowó dziƒo yi dzi ya enye eki kpɔ mí le fimi fifla yo eki nyɔ wova yi yɔdoa me wo be o miatɔ Yesu Kristo ameka le yɔdoa me lo efɔ efɔ wotsi wo yome ahan wova tui le toa dzi kpɔ wotsi na wo be yi le dziƒo yi dzoe yi le dzodzo ge gake ne wova nɔ Ʒerusalɛm. Ne wonɔ yi dzɔ ne yi dzɔ ya ɖo ya xɔ ɖa kɔ la na woe si nye gbɔgbɔ kɔkɔe. Ɖo ɖa woe efi wo wodzo yi hafi wodzo le wo gbɔ yi. Nɔnɔme ke mo nɔ kɔ dzu yi ke. Wo dziƒo yi wie ya. Mhm. Yantɔ mi le kpɔ fi wodzo yina dziƒo le ya. Eh. eyina eƒe wɔla gbɔ. Mmm. Tanɔ nya me ɖe no mɛ va groto kpɔ o la, eh, nusɔsrɔ̃ ya katã mi wɔ kple nufiafia ya katã mi le wɔwɔ la, yewoe ya, eh, nuŋɔŋlɔ le ŋu, kpakpɔ axlẽ, akpɔ leke azɔliawo kɔ yi. Ɛɛ.
Hallelujah. Akpɔ ale azɔnyakɔ yi. Enye azɔlivio. Efia efia nyakpɔ. Efia nyakpɔ teƒe nyuie. Akplɔ viwo, akplɔ family wo va srɔ̃ nu. Ata no be groto. Ata no be groto la. Menye nya vio.
This is why Christianity is a hope. Yes, our Lord was risen. Yes. See.
This is the hope. This Ta, is the hope. Afia mia kplɔ mi se ya. Eh, Yesu o dziƒo yi. Egba mi dze gɔme tso dada Maria dzi. Dze gɔme va fia mi no va fi o xɔna gbedodoɖa le. After that, o zɔna titso gamɔ. Fika o to efi o zɔna la mi kplɔ mi tsa to atizɔti ƒe mɔzɔzɔ gbãtɔ kaka dii va ɖo afi ya dzo le eye wo nusrɔ̃la gbɔ yi dziƒo ya ta efi mi kplɔ mi kɔ se ehe akpi ni new sɛntɔ ye wole mia dome e miaƒe xɔ nutsotso vi ya kɔ vɛ na mi akpe na mi.